He aha i kore ai ēnei āhuatanga e kitea? Nau mai ki WatchMojo Māori, anei ngā pitopito kōrero mō ngā āhuatanga kaikiri i roto i ngā kiriata Disney. He mea hou ka puta i a mātou ia rā, nā reira o Haurutia, ringihia te pere e mōhio ai koe hei āhea āpitihia ai ngā kiriata hou. I tēnei rārangi, ka aro tātou ki ngā āhuatanga whakamā me ngā tairā o te ao kōhatu kei roto i ngā mahi a Disney. Ehara i te mea e whakawāngia ana a Disney, heoi anō he hua ēnei mahi nō te wā i hangaia ai ngā kiriata. He ngau tonu kei roto i ētahi o ngā wāhanga. Tuangahuru, Sunflower Fantasia He tauira pai a Fantasia i ngā mahi a Disney. He hanumitanga pai o ngā puoro ōkawa me ngā mahi pakiwaituhi. Ko tētahi āhuatanga kāri i pai, ko tētahi o ngā kiri puaki i roto i te whakaputanga tuatahitanga. Ko Sunflower tōna ingoa, ā, he hōiho wahine mangū. Ka whanga ki tōna hoa kiritea i tētahi wāhanga e kīia nei ko The Pastoral Symphony. He mea hanga a Sunflower ki ētahi āhuatanga o a Te Maaka, me te aha, he āhuatanga koretake kāri i te tika. Koinei pea te take i unuhia ai te kiri puaki i ngā whakaputanga i ngā tau ono tekau. Tuaiwa Japanese soldier caricatures, Commando Duck. He uaua te whakaaro ake he rūkahu pakanga ētahi pakiwaituhi, heoi i rite tonu te kite o ēnei i te pakanga tuarua o te ao. Ko Commando Duck tētahi o aua kiripuaki i tētahi kiriata poto. Ko Donald Duck ka heke ki roto i te rohenga o Hapānī i tētahi kaupapa muna mā tētahi hekerangi. Ko ngā mahi a Donald te aronga matua o te kiriata poto, heoi anō, he maha tonu ngā āhuatanga kaikiri,

E hāngai ana tēnei ki ngā āhuatanga tōrangapū o te wā, ā, he uaua tonu te mātaki atu i ēnei rā. Tuawaru, Convey about Mammy Doll, Santa's Workshop. He kiriata poto a Santa's Workshop e pā ana ki a Saint Nick me ana pononga e whakarite ana mō te Kirihimete. Heoi, i ngā putanga tuatahi, i kitea tētahi kāpeka rerekē i waenganui i a Hana Koko me ētahi tāre e rua. Ka heke mai tētahi tāre kiritea, ka kī atu, Māmā! Ka whakaaetia e Hana Koko. Ka taka mai tētahi tāre mangu, ka kī atu, Mammy! Ka tohu i tana tou, ka kata a Hana Koko nōna e mātaki ana. Mammy! He whakapapa kaikiri i roto i te kupu Mammy! Nā whai anō i unuhia ai te kāpeka rā i ngā whakaputanga whakamutunga. Tuawhitu, King Louie, The Jungle Book. He kiripuaki pai a King Louie o roto mai i tā Disney hanga, i tā Rudyard Kipling, The Jungle Book. And old King Louie, Paputu pai, puputu, that's me! Nā Disney a Louie i hanga mai, i te mea kāore he kōrero mōna i ngā mahi a Kipling, Heoi, i tātāhia tana hangatanga mai, ko King Louie rātou ko ōna hoa makimaki anake ngā kiripuaki ka kōrero mā ngā kīwaha mangū. Ko Richard M. Sherman tētahi o ngā kaitito waiata o te kiriata, me te aha, nāna tonu te kī i pīrangi ia kia riro mā te kaiwaiata rongonui, mā Louie Armstrong te reo o King e waha, engari i horokukū ia, kei pā mamae te kaiwaiata rongonui, I tono māna e waha te reo o tētahi makimaki. Tuaono Arabian Nights, Aladdin. Kāore te American Arab Anti-Discrimination Committee i pae ki te kohinga waiata mō tā Disney Aladdin nō te tau 1992. Puku ana te rae i te rārangi Where they cut off your ear if they don't like your face. I te waiata tuatahi o te kiriata i Arabian Nights, i tohe te kōmiti ki a Disney kia panonihia te rārangi. I whakaae a Disney, ā, i panonihia e rātou ngā kiriata hei whakahoki ki te kāinga me ngā putanga hou o te kohinga waiata. I puku hoki te rae o te kōmiti i te rārangi It's barbaric, but hey, it's home. It's barbaric, but hey, it's home. Engari, i waiho a Disney i te rārangi nei Hē mai, tika mai rānei. If I were as rich as you, I could afford some manners! Tuarima, Native American stereotypes, Peter Pan. He hātekehi te whakaaro i ōna wā, ka hātekehi kē atu i te huringa o te ao. This should be most enlightening. He tauira pai a Peter Pan, nā Disney me tana whakaaturanga waiata kaikiri, ahakoa te pai o te whakaaro. Ka hī ake ngā tukemata i te waiata What Made the Red Man Red? He kōrero mō ngā iwi taketake o Amerika. Ahakoa te ngahau me te wairua kō te oro, he hūiki te mātaki atu. Koinei noa iho te āhuatanga i paku hinga ai tēnei hokinga mahara a Disney. Tuawhā, We Are Siamese, If You Please, Lady and the Tramp. Ka taea pea te tohe ngā whakaaro kaikiri o roto i a Peter Pan, engari e kore e taea ngā tānoanoatanga ahurea o ngā ngeru Siamese i tā Disney, Lady and the Tramp, te tohe. We are Siamese if you don't please. I muri mai i te Pakanga Tuarua o te Ao, ko ngā uauatanga o te wā noa iho pea te take i hapāni ai te āhua o Cy me Am, Ngā ngeru kino e rua ka waiata i te waiata nei. He ōrite ō rāua āhuatanga ki ō Commando Duck, ā, ka tīmata rāua ki tētahi pahū, he mea i kitea i ngā kiriata puta noa i ngā 80 me ngā 90. Tuatoru, Shungon and the Alley Cats, The Aristocats. Kia ū tonu ki ngā whakaahuatanga o te hunga nō Āhia, me te aha, ehara i te mea nō te mutunga o te Pakanga Tuarua o te Ao noa iho ēnei āhuatanga. Tītaha tonu ana te tāngia o ngā whatu o te hunga nō Āhia me ngā mita o a Te Maaka. Kite ana tēnei i te tau e 70 i Shungon me The Aristocats. Ka haere ngātahi a Shungon me ōna hoa ngeru nā Thomas O'Malley me te waiata i tōna wāhanga o te waiata Everybody Wants to be a Cat, me ētahi rākau kai, He niho nui hoki e whakararu nei i tana kōrero. Ehara i a ia anake, kei reira hoki a Pepo, he ngeru i tāria ana ka whakatangi i te pūtātara, he mea tiki ake tana tauira i ngā kaiwaiata mangu o ngā tau 50, 60. Tuarua The Crows Dumbo. He kōrero te Jim Crow mō ngā ture i hangaia hei tāmi, hei whakawehe hoki i te hunga mangu i Amerika. Ko te rangatira o ngā Crow i tā Disney Dumbo, ko Jim, ā, he rite tonu te tātāhia ōna, I ngā tau maha nō te putanga mai i te 41. But I'll be done seen about everything when I see a elephant fly. Ahakoa te wairua pai o Jim me ngā Crows ki a Dumbo, he māngere, he kaikiri rānei tā rātou whakahua i ngā kiwaha mangu me te whakatairanga i tērā ahurea. Ahakoa tā te kāhui waiata i te tino waiata o te kiriata When I See an Elephant Fly, e kore pea te hunga mātakitaki e wareware.

I'm the full of price man, I'm working me way too Carly! Tuatahi, Uncle Remus, Song of the South. Ko te whakaahuatanga o Uncle Remus i tēnei kiriata nō te tau e 46, tētahi o ngā tino āhuatanga whakamā o te kamupene. Dip da, zip-a-dee-ay, He kiripuaki hanga noa a Remus, ko tāna mahi he whakakōrero i ngā pakiwaitara African American. Ka whai wāhi atu ia ki ngā whare pikitia me Song of the South, ka tū ngā pihi o te hunga mātaki. Look up! Got a cotton full of beavers! Kāore te kiriata i whakamārama i te horopaki i hangaia mai ai te kiriata nei, me te aha, ka pōhēhē ētahi kāre a Disney i whai whakaaro ki ngā pānga nui o ngā mahi whakapononga. The bird got his spots. That's what Uncle Remus said, that's what Uncle Remus said. He maha hoki ngā āhuatanga koretake e hāngai ana ki te hunga mangū, nā reira i kore ai te kiriata nei e āhei ki te whakaputa i tētahi kiriata unuhanga kore hei whakahoki ki te kāinga i Amerika. Kei te whakaae rānei koe ki te rārangi? Ohaurutia a WatchMojo Māori kia kite ai koe i ngā kiriata hou ka puta ia rā.